Komentekana ing'ana yabirige kung'usa ebirengerero ao korwa ase Abakenya. Korwa ase sub-county ya Kenya nigo omonyakerogo okoenekia omorembe ase ensemo eyio ase erieta Samson Onyancha nigo abeire kagwesokia na gokwanera igoro y'ebikora ebiiga bia abasae ba Gen Z kobora ase chinchera itamanyiri nonya nabo nigo babeire nigo abeire gakoboria eserekari gochia gwesokia na koerera eteneni buna enchera eyemo y'okoenekia ng'a omorembe obeire gokoenekigwa ime ense ya Kenya. Orikaito Apollinaris akama norobotoirwe ase enchera y'oboikeranu. Magega egati y'abaraikuru ase gwodia bokimonge gwesokia abo igoro na kogiikeria egekore ki'ogochererwa kw'abasae na abanto batamanyekaini. Nigo bono omonyakerogo otenenerete omorembe ase Sub-county ya Kenyenya, Samson Onyancha, nere aboririe eserekari gokora obotuki na kobeka biara baria bagwocherera abasaabwe na kobaikia ase ekegambererio. koigorerwa amamocho abo. Amang'ana ya obtaction inche igo ndase goteba buna omonto bw'omorembe. Egento keria inche buna omonto bw'omorembe naende imanyete ake igo, igo nare goteba egento keria kerero kinkeri kiya na ekebe. Nare gosaba omwanainchi oito, gaki eke kiabeire, tiga ngototigere baria tokoroka okemanyia, yaani baria baa bagokora obotuki. eserekari ebwati buuya enyore omonto ogokora ebinto bire ekebenga buna eria. Omonto oyo kanyorekanire, airwe afesi ero ekoti yoka emonachere eyio ekomonachera. Kagokwana ase ewodi ase engera bosoote nigo aboriri baria babwate abasa abwo kobabwatwa kare morioka, erio kwairana. ase chiamate chiabo. Omwananchi tiga akorera, na eserekari iga ekorera ng'a rende onye ekare ekabira eye, ntoramanya ng'a ng'o ng'okorete eke, rakini bono iga kae eserekari ribaga egambe yaani ebwati egento ekie erwo ekonye abana aba. Aande ngosaba oyo okabwate abana abo gose iga akabisete gose iga akakorete naki, abwatoke abana abwo. bairanere abaibori baye bare moyo. Boigo nigo amoboorire omobunga obomache ogechache omosike Arifamiruka kobabekera omorero bw'esitima ase ekenyoro kia Nyaitare. Aaria ase ekenyoro kia Nyaitare abwo na inche bono ase nduete, nare gogosaba omwasimigwa one, ebaare ere aria iga esaregete, esaregete kabisa, number two, sitima teiyo. Yaani etore ekemisi, abana abaroo basomete bagosambereria, bakorosia ebirogo abana bagochia chisukuru, lakini bono omorero oborire oo. Nare gogosaba, buna inche oria omogambi oria nkorakoborie boiri boiri, gaki otare gwancha ondetere ekwerendeee omorero nse aria esitima, gaki kore anche ekenyoro keria kende ogotogia buna genderere ogotogia eng'encho enga buna eye. Chingaki echi boigo nigo aboria abanainchi. gosika abagaambi babo.
Nare kobasaba, abanto baito tibagotwara ribero, sika abagaambi abachibu baito batureti bare agwo basike ase enchera engiya, totware oboiraneri obuya ase abagaambi. Aa nki naye, maambia ninche, igo tosikane ase ogosikana koria kw'amaana ebinto ebiya. Naboibori nabarabwo nigo babori gokorosia. obw'amato obuya nabana babo. Nainwe abaibori, tiga mbatebie eki omoerio, Tebia omwana oo abe boronge, abe naye, amenye naye, tiga gotiga omwana okoba ise oreteti, ogotarera are, naye gogotarera are. Gokoborigwa omwana oo naki are, kwama goitaba ng'a ee omwana oyo mbuya are, gento eki nkeigo ntorakonye omwana oito. kamoranche tobwaterane abana baito na abayani twabaiborete nintokobatebereria. Mosike abagaka nainwe abana, mosike omoibori. Koripoteria Kisii TV, nchiriata na Apollinaris Akama.